Phobia kan tih chuan duh loh riauna, hlauh ngawih ngawihna tihna a ni a. Phobia hrang hrang a awm ve a, a tam hle. A then chu chutiang phobia a awm thei dawn em ni tih theih tur khawpa mak leh dangdai a ni. Tin, hlau duh lo han tih khan, Sangha ka hua ka ei duh lo a thang si tih ang ngawt kha a ni lo va, sangha hmuh ringawt pawha dang vek thei khawpa hlau leh chi ai nghal chutiang khawpa hlau leh rap ngawih ngawih chu phobia nei an tih chu a ni. Phobia hi chi hrang hrang a tam a, mahse tunah chuan phobia common lo deuh deuh mi ina an hriat vak loh sawm pahnih ka rawn sawi dawn a ni. Pakhatna, xentophobia, rawng eng hlauhna. Xanthophobia nei ho hian rawng eng hrim hrim hi an hlau a, kawr eng, pheikhawk eng, furniture eng an hlau em em vek zel mai a ni, a eng a nih tawh phawt chuan. Tin, Xanthophobia nei thenkhat phei hi chuan ni thlengin an hlau a, miin rawng eng an tih ringawt pawhin an mit thla nghal a, an chi ai nghal mai thin a ni. Pahnihna, Turophobia, Cheese hlauhna, Turophobia nei cheuh cheuhah pawh an cheese hlauh zawng a inang lo leh zel a. A then chuan cheese zai lep chauhte an hlau a, an hmuh ringawt pawhin an tlang chhe dawr dawr thei. A thenin cheese pan thler chauhte an hlau thung a ni. Pathumna, Somniphobia, Muthilh hlauhna, Somniphobia nei ho hi chuan muthilh hi an hlau hle thin a, a chhan chu, A then hi chuan an muhil a nih chuan thi tur ang te in an inngai tlat thin a, a then erawh mangchhia an nei zin em avangin an muthilh chuan mangchhia an nei anga tih rilru an nei lian hle thin a, chuvangin muthilh hi an hlauh phah thin a ni.

It film atang ringawt pawhin clowns ho hi chu hmuhsual leh hmuhsian hi an awlh ve hrim hrim. Clowns te chu nuihza fiamthu ah thlak tak tak siam ei zawng thin an ni a, naupang hian an lawm fal viau, mahse chuti laiin naupang zingah coral phobia nei hi an tam daih zawk a ni. Mahse puitling pawhin an nei ve thei tho bawk. Milai zingah chuan Johnny Depp leh Daniel Radcliffe te hi kawr rawfebia nei zinga lang lar zual an ni a. Johnny Depp sawi dan chuan, I nawi lo mai thei mahse kei chuan ka rap tak zet. An nui nge an thinrim tih pawh hriat theih loh khawpin an ka reh zau a. En mai chuan an nui renga an nei lawm viau. Mahse, an mit a en chiah chuan thil dang dai an sawi thung. Min seh thut ang tih te hi ka hlau thin. An rap awm emai, tiin a sawi a ni. Naupang tam takin clown hi an lawm viau laiin naupang thenkhat tan chuan an thlalak en ringawt pawha chahpui theih khawp a hlauhawm an ni tlat. Pangana, Hylophobia, Thing hlauhna. Hylophobia kan tih chuan thing hlauhna a ni mai a, thenkhat chuan thing chauh ni lo hnim hringte pawh an hlau tel bawk. Survey an neihna an hriatchhuah chu Hylophobia miin a neihna chhan tlangpui chu film vela thing rap thlak deuh deuha an chhuah thin avangte, an tih hran thin avangte, mihring ei thei ang tea an chhuah thin avangtein thing chu an hlauh phah tak tak thin a ni an ti. Hylophobia nei ho hian anxiety an nei tlangpui bawk a, thing an hlau viau e tilo chuan thing hi an ngaihtuah reng thin a ni. Parukna, Nomophobia, phone telh lova awm hlauhna. Nomophobia hi a hming an phuah chhuahna a la rei lo hle a. Researchers ten zir chianna an neih hnuah phone telh lova rei lo te pawh awm thei tawh lo. An phone a chelh bur te an tam hle tih an hre chhuak. Tin, an phone ah chuan signal te a bo vek ang tih te, a battery chu a low vat ang tih te an hlau zek zek zel an ti bawk. Chu chauh a la ni lo. An phone chu an khawih loh pawhin an hlatah an dah phal ngai lo. UK-ah phei chuan Nomophobia nei an tam hle a, UK mipui zawng zawng za sawm nga vel chuan Nomophobia an nei anga chhut a ni. Mizoramah pawh kan tam mai thei. Pasarihna, Ombrophobia, Ruah hlauhna, Ombrophobia nei te sawi dan chuan ruah hi an hlau leh lutuk a, hlauh theih lova ruah an do phei chuan anxiety attack an nei mai thin a, tin an bul vel ami te pawh an ti chi ai zo vek zel a, an ti hlau zo vek thei a ni an ti. Tin, mi thenkhat hi chuan ruah hi thil tha lo lampang sawi nan hian an hmang thin a, nu leh pa te pawhin ruah do suh, i khua sik vek mai ang, i hri tlang vek mai ang tih an ti thin a, tin Satanic ho pawhin

Pakuana, Uranophobia, Vanram hlauhna, Kristian intichin chuan Uranophobia hi kan nei lo turah ngai ang, vanram kan thlahlel viau zawk tur a ni si a, mahse thenkhat chuan vanram an hlau tlat a ni, a chhan chu khawvel tawp tih te, thih hnu piah lam tih te an hlauh vang a ni. An thih hnua rorelna hmachhawn an hriah luat vang te a ni an ti a, tin sakhuana lam hrim hrim an hlauh vang a ni bawk.

Pogonophobia neih hi chu hmeichhia an ni tlangpui thin a, an sawi dan chuan mipa hmuihmul chu an hlau lutuk bik lo mahse an khabe hmul chu an hlau tlat thung, an rap tlat a ni an ti. Sawm pakhatna Trypophobia, thil kua hlauhna. Thil kua rap deuh tlat kan awm em aw, te reuh te pawh ni se Official takin phobia zingah an la tel ve lo nain trypophobia nei an awm tlat a ni. Khuaibu, a kuak ser ser avanga hlau tlat te, hnah rannungina a seh avanga kaw sep sep rap tlat te, lei laih khuar hlau em em mai te. Hetiang trypophobia nei ho hi chuan hetiang thil kua te reuh te pawh ni se, lian tak pawh ni se an hmuh tawh chuan an thak neuh neuh zel a, an za deuh mur mur zel a ni, an ti. Sawm pahnihna, Triskaidekaphobia, number sawm pathum hlauhna. He number hi Satanic deuh taka chhuah thin a ni a, number tha lo tak a ni an ti thin entir nan Friday the thirteen tih te thil tha lo lampang sawi nan hian an hmang nasa thei hle. Miin he number hi an duh lo viau a, chutih laiin Taylor Swift tan chuan number tha ber leh a van neihna number a number duh ber a ni. Chumi avang ringawt chuan Taylor Swift pawh Satanic anga puh tawk te an lo awm bawk. Tiang khawp chuan he number hi an hua a. Triskaidekaphobia nei ho hian number sawm pathum hi pumpelh hram hram an tum thin. A zia a ringawt pawh an duh lo thei hle. Hlauhna chu thu hran an haw ngawih ngawih bawk a ni. Khawvelah Triskaidekaphobia hi mi vaibel chhe sawmnga chuangin an nei a ni. Awle, kha tih zawng kha tun chum atana ka sawi theih te chu a ni a, sawi tawh angin phobia hrang hrang a tam hle a, mahse kei chuan common lo tak tak, mitena an la hriat vak loh tura ka ngaihsawm pahnih ka rawn thlang chhuak mai chauh a ni. Thiltute, a bik takin a tawp thleng a, min thirsak thintu'te chungah lawmthu ka sawi tak zet a, ka channel min subscribe sak a, min lo share sak a, min like sak thintu'te chungah lawmthu ka sawi tak zet zet bawk e. Hum.